Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.
Salam gadyrly ildeşler. Bu gün biz agzybirlik hem-de Erkin Türkmenistan jemgyýetçilik platformasyna Eýran hem oň töwereginde barýan uruş bilen bagly, umuman Ýakyn Gündogardaky ýagdaý bilen bagly gepleşik etmek üçin öz ildeşimiz Türkmen sähraly, Eýranda önüp-ösen, häzirki wagtda kän ýyllardan bäri Berlinde ýaşaýan Ýusup Kori çagyrdy. Ýusup, hoş geldiňiz biziň gepleşigimize.
Hoş bolduk size we yzarlajaklara, biziň gürrüňdeşligimizi eşitjeklere hemmesine Tüýs ýürekden salam aýtýan. Barysyna jan saglyk, ýaşaýyşlaryna üstünlik arzuw etýän. Sag bol. Indi Ýusup Eýranyň Eýran bilen Amerikaň hem Ysraýylyň indi bir tarapdan Eýran goranýa beýleki tarapdan hem oň üstüne ýigrimi sekizinji fewralda duýdansyz ähtiýalanlyk bilen çozan Ysraýyl bilen Amerika bularyň arasyndaky uruş indi ertir birigüne ýem iki aý bolýa. iki aý bolýar, şo iki aýyň dowamynda uruş gidýär, ýogsam bular bir hepdäniň içinde Eýrany kül etjekdi, aňry üste iki hepde diýip baha berdi Tramp, ýöne şo iki hepde hem iki aýa öwrüldi. Indi gaty kän wakalar bolup geçdi, ýigrimi sekizinji fewraldan soň şo uruş başlaly bäri gaty köp adamlar wepat boldy Eýranda, ýa Ýalňyşmasam eýýäm iki müňden geçdi Eýranda wepat bolan adamlaň sany. Iň aýylganjam şol Minap diýilýän ýerde bir ýüz ýetmiş töweregi mekdep okuwçysynyň özem sap gyzlar, ýetginjek gyzlar, çagalar şolar Amerikaň Tomagawk raketasynyň aşagynda galyp, şoň urgusynyň aşagynda galyp wepat boldular. Mugallymlaram bar, ol mekdep işgärlerem bar. Gaty aýylganç zatlar boldy. Elbetde Eýranam gowy gorandy. Eýran özüniň goranmaga ukyplydygyny Amerika bilen Ysraýylyň gözüne görkezdi. Hem-de olaň başdaky şo tiz ýeňiş gazanmak arzuwyny puja çykardy. Indi bolup geçýän zatlar kän, ýöne men edil şu gün bolan bir wakadan başlasym gelýär. Eýranyň prezidenti Pezişkian şu gün Pakistanyň baştutany Şahbaz, näme şoň ady, Şahbaz, şoňa Şahbaza diýäýerler, Şahbaza jaň edip, Eýran bilen Amerikanyň arasynda häzirki ýagdaýda hiç hili dialog bolup bilmez, duşuşygyňam geregi ýok, biz şu öňden göz öňünde tutulan şu gün başlanmaly ýa ertir başlanmaly duşuşyga biz öz adamlarymyzy iberjekgäl diýip, açyk aýtdy. Onnoň şol sebäpden oňa jogap edip Trampam çykyş etdi. Trampam ýok bizem eger-de hiç hili netije çykmajak bolsa bizem Yslamabad Yslamabada öz nemelerimizi iberjekgäl biz netijeli bir duşuşyk bolmajak bolsa biziňem hiç hili nemämiz ýok islegimiz ýok diýip. Ýöne şu gün Tramp birinji gezek, hatda şoň aldyna gelişmeýän bir zat aýtdy. Häli-häzire çenli şo her gezek ynha siz gepleşik alyp barmasaňyz, biz sizi kül ederis, bir gijede ýok ederis, siwilizasiýa, Eýran siwilizasiýasyny ýeriň ýüzünden süpürip aýyrarys, sizi daş atyryna zyňarys diýip howp salýan, haýbat atýan adam şu gün birinji gezek ýöne uruş hereketleri gaýtadan başlanmaz diýdi. Şu meni ýaman haýran galdyrdy. Näme sebäbe görä Tramp indi düýn öň gün haýbat atýan adam bu günki gün birden ýok, şo gepleşikler, dialog alnyp barylmasa-da, uruş hereketleri täzelenmez diýdi. Bu gaty geň karar. Aýratynam Tramp şeýle karara gelen bolsa. Näme ýatyr şuň arkasynda?
Men düşünjäm boýunça Akmuhammet bu esasy Trampyň we Ysraýylyň bilelikde isleýän zady şol Eýranyň hökümetiniň ýokary derejesindäki adamlar ýurdy dolandyrýanlaryň şu sada bir üýtgeşiklikler, täzelikler bolmagyny isleýärler we şony arasynda wagt-wagt gelip Bu gorlaýala, gatyrak urýala, köp ýykyp ýymyrýala, köp bir topar adamlary indi Eýranyň hökümet adamlaryny ýa şol ýaragly güýjüne goşunyna bagly adamlaryň ýokary derejedäki adamlary ýygnansalar bolýa derrew derrew porsat tapsalar şolary urup öldürýala. Indi her esasy maksady hökümeti ýykmak däl, döwleti agdarmak däl. Şu döwletiň içinde bir reform bolmaga şolary öň kän e, bir e, boýkotyň içine aldy, kän gysyp başlady. Adi zat indi. Indi e, güýç bilen gelip olary gysyp başlaýar. Myrak ýa bir täze bir dünýä laýygrak herekete geçirjek bolýar. Indi siz Pezeşkian diýdiňiz, Pezeşkian hem şonuň hökümet strukturasynyň içinde saýlanan bir adam halk tarapyndan. Indi emma beýlekiler ýa öň Hameneý diýdiň, näme diýdiň, olaň konstitusiýa bolan güýji bar, ýokary derejede. Ýöne ol hökümet hem ony Bula e, şona üýtgetmeli ýaly da. E, şona vurup öldürdiler. Indi näme etseňiz ediň, e, şony döne göni dile getirip galajykmajyk. Indi başyndan meseläni iderlap durarlar, görüp bilýärler näme işleýärler. E, Osan iň soňky derejede gelip ýere çatdy.

Onda men nälekeine pezeşkýän, men nälekeine daşary işler ministrimi ýollaýan diýýär. Ol Pakistana baryp diýýär, Moskwa Putiniň ýanyna gitjek diýýär. Barmaly diýýär. Ýöne şu aralykda ol basym bir Amman döwletine patyşasy bilen Soltan Maksat Paşa ýerde Maskat paýtagtlarynda indi duşup Ýene göni Pakistana bardy. Pakistanyň üstünden Moskwa gitjek boldy. Diýmek, Pakistan hem şu aralykda gürrüň içine bir element edip alyndy. Pakistanyň hem hökümeti şu ýerdäki Irana bagly bütün lalaşmak üçin her kim özüne göre bir ýol agtarýar, bir öz bilşine göre ýola düşýär. Häzir Iranyň e, taýlanan prezidenti şu herekete geçip bu ministrini ýollap dur. Otam olýan e, Şahbaz bilen ýan premýer ministr bilen ýan habarlaşýan. Emma otada bir general we field marşal ýaly Pakistanda e, iň ýokary derejede ýani görülmedik bir aýukanlyk ýeri bolupdyr bir wagt. Indi şu ikinjisi ýaly da şu dereje e, ýetdi diýýärler. Binali Kine şoň bilen duşmana bardy. E, bu meseläni gönden göni Iranyň meselesini Amerika bilen aralykda ol boýun aldy. Pakistan hökümetiniň strukturasynyň içinde. Dogry.
Indi Ýusup, indi hany e, gysgaça e, e, şeýle nemeseň jemleseň şu soragy, onda e, ertirkimi başlanmaly şol neme başa baranok, duşuşyk başa baranok. Şoň üçinem, şoň üçinem indi Pezeşkiana biziňkiler baranok diýdi. Muny eşidibem Trampam, Biziňem on alty sagat uçup, şo taýyk barmaga, barmanyň geregi ýok biziň adamlarymyzyňam. Diýmek onda dialog dowam edenok, ýöne, ýaňky aýdyşym ýaly, ýöne bi urşuň gaýtadan tutaşjagyny aňladanok diýdi. Ine şu taýda bir rewolýusion üýtgeşiklik bar. Häzire çenli her günde haýbat atyp gelen Tramp birden bir hili ýumşady. Bu elbetde bir pozitiw ýagdaý. Ýöne indi şu Şahbaz Şerif bar, nemäň ýolbaşçysy Pakistanyň. Şu baştutany. Bu Şahbaz Şerif taýda gaty uly rol oýnaýar, ýöne hemem şu ýanky feldmarşal teň agzan adyny adan feldmarşalyň Şol Amerikan gaty ynamyndan peýdalanýan ekeni. Şol gaty Amerikan öňünde bir abraýly generaldan, feldmarşaldan biri bolmaly-la. Olam dogry. Ýöne, biz üçin gyzykly zady, indi häzir Pezeşkianyň ýene bir aýdan zady bar. Ol, Biz diýýär, eger Amerika Eýranyň Pars aýlagyndan, ýagny bizden çykmaly üsti nebit ýükli tankerlerini goýbermejek bolsa erkin, biziň portlarymyzy kontrol etjek bolsa, haýbat atjak bolsa, biz diýä beýle dialog, beýle ýagdaýda dialoga girişjek däl, ýa dialogy dowam etjek däl diýä. Ine bi Eýranyň häzir inisiatiwany öz eline alandygyny görkezýä. Eýran elbetde ýarag, ýaraglanyş taýdan, ýaragyň, ýaragynyň ökdeligi bilen däl-de, meň pikirimçe, Ormuz geçelgesine, Ormuz bogazyna gözegçilik edýändigi bilen, şondan geçjek üsti nebit ýükli tankerleri geçirmän saklap bilýändigi bilen, häzir Amerika bilen Ysraýylyň bokurdagyny aldy. Ýa men ýalňyşýanmy? Şu ýara bilen däl-de, öz geografiki ýerleşiş ýagdaýyny güýçli peýdalanýar. Şeýdibem, häzir Trampy mejbur etdi ýuwaşamaga. Şeýle dälmi?
Ýok, beýle däl meniň pikirimçe. Bular gepleşdiler Pakistanda, Islamabad, Pakistanyň başkentinde, paýtagtynda. Ýa-ow. Bir-birinden habarlary bar. Ol näme isleýär, bular nämäni şert goýýarlar. Pula ýok, sen aýtýanyň it çekýäl diýenok Eýranyň hökümeti. E, biz diýä şert goýýa. E, biri şol e, Hormuz e, geçelgesi ýa bogazy e, şony kontrol etmek meselesinde meseleler bar. E, bir de e, Libanonda diýýäňiz. Ýa, Dogry Liban- diýýärmi? Liban diýýäs-de biz, o Liban. Libanna. Libanna ol Esraýylyň goşunlary şu tak hüjüm etmeliler we okupiran ýerlerinden yzyna bolup bermeliler. Libanonyň meselesi hem diýe biziň ylalaşygymyzyň içine girmeli. Biz ylalaşak däl diýmeýär. Ýöne iki şerti ol. Indi şu iki şerti e, garşysynda e, Amerikan prezidenti diýdi, Onda diýdi, siz diýdi, teýýarlyk görüň diýdi. Biz siz teýýarlyk özüňizi teýýarlaýançaňyz diýdi, häzir dopuljak ýaly hüjüm etjek ýaly diýdi. Şu durşuna goýýas diýdi. Şu durşuna şu tasyny baglap goýýas. Ineleke täzeden hem gämi getirip başlady. Goşun böleklerini geçirip getirip ýola saldy. Ýöne bir zadam aýtýar, bu işem edip dur. Ol bir tarapdan Eýranyň hökümeti bolsa, ýa Pakistanyň üstünden, Pakistan bilen bir gepleşigiň esasynda Moskwa gitjek bolýar. Kim? Eýranyň daşary işler ministri, daşary işler ministri. Daşary işler ministri. Hawa, Yrakçy, Abbas Arakçy. Abbas Arakçy häli heniz şu gün Moskwa gitmeden öňçäk Ammana gitdi, Ammanyň patyşasy bilen duşuşdy Aşgatda. Manyň paýtagtynda. Indi şo taýdan hem direk nirek gitdi? Islamabada gitdi. Pakistanyň baý paýtagtyna. Şo ýerden hem Moskwa gitdi. Indi bu taýda nähilli işle görülýär? Ol öz görüler, gepleşikler, ylalaşyklar. Otam täzeden bir herekete düşer diýip men hasap edýärin. Indi
bolýar. Indi şu taýda meň bir ýene-de bir belläp geçjek zadym bar. Umuman şu alnyp barylýan gepleşikler bar Amerika bilen Eýranyň arasynda. Ysraýylyň o taýda gatnaşygy nämesi ýok, o taýda Ysraýyldan hiç kim gatnaşdyrylanok. Muny Eýran asyl kabul edenok, Amerika-da şony hökman gatnaşmaly, Ysraýyldan hem adam gatnaşmaly diýip sözüni geçirjegem bolanok. Hatda miltem etmedi şoňa. Ýogsam o birinji Eýranyň üstüne ýigrimi sekizinji fewralda çozan Ysraýyl ahyryn. Ol Ysraýyl Amerikany şol Netanýahuň sionistik režimi şeýtan ýaly dürtgüläp Trampy şu urşa salanam şol ekspertleriň aýtmagyna görä. Muny Amerikanyň öz ekspertlerem boýun alýar, Ýewropa Ýewropa ekspertlerem aýdýar. Bulaň sözlerine görä Amerikaň diýýär, şu uruşda hiç hili bähbidi ýok diýýär. Eýran Amerika howpam salanok, ýene-de ýüz ýyldanam howp salyp biljek döwlet däl diýýär. Uruşmagyňam geregi ýok. Ýöne diýýär, şuny, şu Trampy aldap, dürtgüläp şuny urşa sokan Netanýahu diýýärler-de. Aslynda togsan altynjy ýyldan bäri Netanýahu şu Eýranyň üstüne çozdurjak bolup Amerikany synanyşyp gelipdir. Ilkinji gezek togsan altynjy ýylda ine ýene iki hepdeden häzir çozmasak Eýran atom ýaragyny alýar diýip birinji gezek aýdypdyr. Amerikan prezidentini şol wagtky. Soňam ondan gaýtalap gelipdir. Her iki ýyldan, dört ýyldan her täze prezident gelende şony öz ýanyna ýaran edip, bilelikde Eýranyň üstüne çozmak üçin, Eýrany ýer bilen ýegsan etmek üçin synanyşyk edip gelipdir. Indi şoň hemmesiniň ýazgylary bar. Ynhany hiç bir prezident şuň Netanýahuwyň şu toslamasyny diňlemändir. Emma şu toslama allanan diňe Tramp boldy. Şu Donald Tramp Netanýahuwyň hajyk-hujuguna gitdi, şuň allawyna gidip, ine şu urşa girdi. Emma bu urş, dogrusyny aýtsaň, Tramp üçin bir masgaraçylykly hem-de bir kemsidiji uruş boldy. Şu urşuň netijesinde häzir indi Tramp başdaky ýaly Eýranyň üstüne sürnüp bilenokdy, indi ylalaşyk gözlemeli boldy. Şu ylalaşyga-da indi gel-gel ol bir hakyky bir tejribeli syýasatçylar däl ýa diplomatlar däl-de, bir-a öz dosty, biznesmen dosty Witkow iberýär. Biram öz giýewsini iberýär. Bu-da bir halkara gatnaşyklarynda bir gelşiksiz görülýän zat. Ors dilinde oňa şeý diýýärler-de. Tramp bu duşuşyklara hakyky ilçileri ýa-da diplomatlary däl-de, Wit ýok bilen zit ýogny iberýär diýýärler. Zit ýok diýmegem giýew diýmek, körekenini iberýär diýýär. Şeýdip gülýärler üstünden. Dogrudan hem Tramp şu syýasatda, Amerikanyň ýolbaşçylygynda baş tutanynda asyrlar boýy kabul edilen iň bir mukaddes hasaplanýan kada-kanunlary bozup, öz garyndaşlaryny hökümede salýar. Öňki gezek gelende gyzynam hökümetde ulandy, şo hökümetde oňa rol berdi. Indi bu gezek gyzyny ahyrym anyk bir resmi wezipe berenok, ýöne giýewsine berýär. Şu-da bir gaty geň ýagdaý. Şoň üçinem, şoň üçinem indi şu gepleşikden özi birhili bir diňe ýene-de wagt tutmak üçin Alnyp barylýan gepleşik ýalak bolup dur meň göwnüme. Sen nähili pikir edýäň?
Biz indi Trampy bir biz däl-de, bütin dünýä görüp dur bolşy, oň nähili karakteri bar, nähili häsiýeti bar, nähili özüni alyp barýar, boluşy, görüşi, düşünjesi özüne mahsus. Indi bu bize gelende de şeýle, biz hem beýlekile ýanak dünýä ýanak görüp dur. Tramp nähili ýalňyşýarmy, ýalňyşmaýarmy, ýöne Iranda degişli gatnaşlary bolşlary şu forumda Iranyň ýokary derejede hökümetinde reforma bolmaly, täzelikler bolmaly we şu täzelikler netijesinde Olar Eýranda şony kabul etmeli, şondan soňra uruş ýatyryljak diýdi. Biziň meň düşünişim boýunça beýdip göni edip aýtmaýarda. Şony haýallatýak. Porsat tapsak bir porsat berýär, wagt berýär. Şo wagtdan peýdalanmaly, bir zat etmese ýaňadandan gelip urýar, haýallatýar. Ýaňadandan bir etap başlaýar. Indi bir ýyl bäri gidip durýarlar başlarlaryna on gün geçen ýyl on günläp ýan Irana hüjüm etdiler. Indi bir ýylam 38 gün din many hüjüm etdiler. Nelikine işläp getirip goýdular. Indi Iranyň hökümetine porsat berdiler. Hany kim menen gürtýäňiz habarlaşýaňyz kim bilen näme düşünişýäňiz biz size porsat berýäk özüňiz hazyrlaň özüňiz taýýarlaň ýaňadan näme bir gepleşik Otam şeýlem jar etýär. Şu diýä gepleşik geçirýänçä diýä biz garaşak diýä. Geçirdiler diýä. Näle Iranyň hökümeti hem şeý diýip dur. Biz daşary işler ministri ýollap. Bar meseläň bolşy şul ýanak gidipdir, şeýle gidipdir. Hawa, indi diplomatik derejede alanda ýagdaý şeýle. Ýöne şeýle diplomatiýany bir gorkusyz, ürküsiz alyp barmak üçin Eýranyň bir öz bir ýüregini suwluja tutmak üçin gerekli ýarag enjamy gurşalan bolmaly-la. Ýarag esbaby. Şu meselede neme ýaly, Ysraýyl ýaly, Amerika ýaly harby taýdan gaty güýçli, dogrusy jeňbaz diýip hasaplanýan ýurt-da Ysraýyl. Jeňbaz diýerdiler sowet döwründe. Şol uruş isleýän, mydama uruş Uruşsyz ýaşap bilmeýän döwlet diýip hasap edilýärdi. Amerikada dünýäň iň baý hem kuwwatly hem bir iň güýçli ýaraglaryň ýaraglara eýe bolan ýurt. Şu ikisiniň garşysyna durup, mysal üçin aýdaly, ýok men siz bilen hiç hili gepleşik alyp barjak däl diýmek üçin seň bir ýeterlik ýaragyň bolmaly-la. Şol bir wagtda-da Amerika bilen Ysraýylyň aýtmagyna görä, Eýranyň eýýäm ýetmiş prosent ýaraglary ýok edilipdir. Raketalary, hemme ýaňky beýleki ýarag arsenallary ýok edilipdir. Ýa-da bu aýdylýan zat ýalanmyka? Eýran nämä arka diräp, nämä daýanyp beýle arkaýyn alyp barýar özüni?
Iran şu meseläň içinde e, şu özüni alyp barşyny biz hemmämiz görüp dur, dünýäm görüp dur. E, nerden üpjün bolýar, nähili üpjün bolýar, yani o taraplaryny biz umum biz bilip bilmeýäris. E, Ýörite şony işleýän institutlar e, güýçli döwletleriň, ýagny adamlary, ekspertleri o zady yzarlaýandyrlar. Ýöne biz o derejede yzarlap bilmeýäris. Biz indi özümiz bir adam bolup ikimiz gürleşip otyr. Bir artyk bir ne institutymyz bar, ne-de başga bir zadymyz bar. Ýok, biz öwrenýäs-ä, ekspertligiň diýýän zatlaryny öwrenýäs-ä biz. Häzir aýdaýyn, ekspertler näme diýýär şu barada? Näme diýýär diýsene Ýusup. Eýranyň diýýär, Amerika bilen Ysraýyl nädogry baha berýär diýýär. Eýranyň ýetmiş prosent ýarag arsenalyny ýok edip bilmediler diýýär. Eýranyň diýýär, gaty köp ýerlere bölünen, hatda biri-biri bilen arabaglanyşygy bolmadyk gaty güýçli ýarag zapaslary, ätiýaçlyklary aman galdy diýýär. Olaň ýokardan urýan ýaňky ýok etdik diýýän bombalary diýýä, mysal üçin aňryýse on metr çuňluga ýa otuz metr çuňluga gidýä diýýä-de. A Eýranyň diýýä ýarag arsenallary bolsa elli metrden hem çuňda diýýä, aşakda, ýeriň aşagynda diýýä. Şoň üçin hem olar aman galýa diýýä. Ony olar bombalaýa, oň girilgesini ýumurýalar welin, eýranlylar hem barak edin diýýä, soň ýene-de girilgesini açýa diýýä, ine A ýaraglaram aman galýar aşagynda diýýä. Şuny aýdýarlar. Onnoňam ýene bir ikinji neme nemelerem Orsýet bilen Hytaý diýýä Eýrana şol sanda Demirgazyk Koreýada assyrynlyk bilen ýarag daşaýarlar, ýarag getirýärler hem kömek berýärler diýýä. Ine ekspertleriň aýdýan zady şeýle. Bolýa indi ýöne ikimizem ol harby taýdan indi bu taýda Şundan köp zat aýdyp bilemzok, ýöne başga bir zada welin biz ünsi çekip biljek. Ynhany aýdaly häzir Eýran bilen Amerikanyň arasynda ýene-de birki üç günden dialog täzelendi diýeli. Täzelendi hem dowam etdi, hem bir belli bir ylalaşyga geldiler diýip bilerismi? Ýa-da Amerika ýene-de aldarmy Eýrany? Şu Tramp diýilýän adamyň asla tanapyna odun goýar ýaly adam däl ýaly-da şu. Şuňa sen nähili baha berýäň?
Akmuhammet, siz ýadyňyza düşýärmi, düşmeýärmi bilmeýän, ýöne düşünýän bolsa men hatyrladaýyn, ýadyňyza salaýyn. Ýatladaýyn.
Awa ol Demirgazyk Koreýaň bir prezidenti bar bir jemara oglan. Özi bir bolşy. Kim Çin Ün, awa Kim Çin Ün.
Awa, olaň oňam bir özüne görä bir bolşy bar interesan. Osaň şol bula duşak diýdi siz bilen gürleşjek diýdi osam. Onda niräk gideýli bir ýerde gürleşeýli Wýetnama gitmeli boldular. Wýetnamly duşuşdylar otada. Aýdymy bilmedim, aýdym aýdyp gaýtdyk diýdiler, näme diýdiler. Garaz, indi bolýar, sen gidiber diýdiler, sen şu bolşuň boluber diýdiler. Iranyň kançony ýanak bir ýaňa baryp çatar öýtýän.
Ýöne Iranyň ýaman özüne göwni ýetýär şu wagt. Şol men şony aýtjak bolýan. Özüňe gaty göwnüň ýetmese, sen garşyňda iki sanak bir gaty güýçli harby taýdan Hem ekonomika, ykdysat taýdan şeýle güýçli döwletler bileleşip üstüňe çozanda, sen ýok men siz bilen gepleşik alyp barjak ýa diýmek üçin bir bir arka direýän bir güýjüň bolmalyda.
Indi Eýranyň hökümeti şu mahal biziň görüşimize görä, ýani men özüm diýeýin-de, meniň görüşime görä şu ýoluny tapdy şu aralyk. Oňa birhiliräk düşündirdiler haýsy ýoldan gitmelidigini. Şonam gidip başlady. Häzir indi Moskwa-da bir baryp gelsin, ondan soňra bir indi Wýetnam bolar. Indi olar Wýetnamyň ýerine Pakistany tapdylar-da indi. Şu täze şol ýanak bir oýun çykarmaly bolarlar-da. Onsoň şoň bilen, aý, muny şeýtdik häzir diýip. Senem gidiber häzir, ýatyber, boluber, nähili bolýan bolsa ony. Indi şony göreris-dä, hany wagty geler göreris inşallah. Başa gelende göz görer diýýär türkmen. Hawa.
Indi diňle. Şu taýda ýene bir mesele bar-da. Hanny bi Ysraýyl bilen Amerika ara dargadyp bilmedi Eýranyň hökümetini. Bi bi üç üç üç bölekden, dört bölekden ybarat-da. Ruhy ideologik ýaňky diniň şaýy musulman dininiň şaýy mezhebine daýanýan bilen ruhy ýolbaşçylygy bar baştutany o Hameneýi O aýatalla diýilýär. Ol hemme döwletiň hemme ýaňky pudaklaryna kontrollyk edýär, gözegçilik edýär. Onda ondan aşakda ýaňky dünýewi döwlet strukturasy bar. Ol ýaňky kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji hem sud häkimiýetlerinden ybarat. O taýda-da ýaňky prezident-ä Pezişkian, ondan parlament bar, ondan sud prokuraturalar bar. Prokuratura bar. Indi Pezeşkianam bu meselede Hameneýiň ýerine gelen oň ogly bilen doly ylalaşyp işleýär. Ýöne ol ruhy aýatallar aýny soňky döwürde şol ýaralanypdyr diýdiler. Şol ýigrimi sekizinji fewralda gaty agyr ýaralanypdyr diýýänem bar. Ýok ýeňilräk ýaralanypdyr diýýänem bar. Ýöne görnenok ol. Ol diňe buýruk berýär. Buýruk çykarýar. Pizişkiýanam öz çykarýan ýa öz diýýän zatlaryny şoň buýrugy bilen ylalaşykly çykarýar. Ondan parlament işläp dur. Garaz, Eýranyň hökümeti şo kyrk sekiz sany ýolbaşçysyny, baştutanyny bir gezekde ýok edenem bolsalar, ýykylmadam, dargamadam, diňe gaýta täzelendi. Segsen ýedi ýaşly, segsen ýedi ýaşyň içindäki Ali Hameneýiň deregine oň elli alty ýaşly ogly geldi. Ol bir programmaň täzelenmegi ýaly zat boldy-da. Ol asla Amerikanyň peýdasyna däl, Ysraýylyň peýdasyna däl. Dogrusyny aýtsaň, Eýranyň halkynyň peýdasynam ýa dälmi, ony sen aýdaýmasaň men bilemok. Eger-de şol adamyň Näme şoň ady Mac Mac Macabymy? Ýok, Mujtaba diýerler. Mujtaba. Şo Mujtabaň ady öň bellem däldi. Hawa, şoň ýaly oglunyň bardygyny bilýärdik, ýöne ol bir Hameneýi öldürilensoň oň ýerine geler diýen adamam ýok. Ekspertler hem beýle baha berenokdy. Ýöne näme üçindir şony goýmakçy boldy nemeler ýaňky Ruhanylar. Ony diňe ruhanylar saýlaýar. Ýalňyşmasam bir segsen sekiz sanymy ruhany şolaň arasynda saýlaw geçýär. Şol Rim papasynyň saýlanyşyna-da bir hili meňzeýär. Şolar ýaly aldylar-da şolar şoň ogluny goýmakçy boldular. Indi iň soňky şu taýda bir berjek soragym, aýdaly ertir ýa birigün Eýranyň häzirki hökümeti gaty gowşatdy diýenler. Şonda oppozisiýaň guramaçylyk işini almak mümkinçiligi barmy? Häkimiýeti eline almak mümkinçiligi barmy?
Men beýle pikir etmeýän. Şu hökümet galsa, oppozisiýa nähili goşular, güman etmeýän. Oppozisiýadan öňçäk Eýranyň öz strukturynda içinde reformçylar bar. Ilki şo reformçylardan alyp başlanlygyna, onuň oppozisiýa ondan soňra reformçylardan soňra ony soňra görmeli bolýar. Ýöne häzir o derejä barmar. Indi ýaňky Mujtaba Hameni diýýäninde Şymale Çelli özi görünýär, ne kekeç dilýär.
Ýöne buýruk buýruk berýär, diňe kararlar çykýar. Diýýärler, hä, ony sen ynansaň hem bolýar, ynanmasaň hem bolýar. Indi ony goýaly, Ýusup. Indi biziň häzir sekiz minut wagtymyz bar-da. Şu oppozisiýanyň ýagdaýy meni gyzyklandyrýar. Näme üçin? Sebäbi ynha ýigrimi üçünji aprelde oppozisiýaň monarhçylar diýilýän bir patyşasöýerler, şasöýer diýen ýaly şasöýer bölegi bar-da, oňa monarhistler diýilýär. Şa-şylar.
Ha, monarhistler da, indi şu salçylar hawa. Şu Ýa, monarhist şaçylar, şaçylar.
Şaçylar hawa.
Şu monarhistleriň baştutanam eee, ömür boýy daşary ýurtda ýaşap ýören 79-njy ýylda agdarylan patyşa Reza Pehlewiň ogly Reza Pehlewi. Olam Reza Pehlewi, bir-de Raza- Reza Pehlewi. Ýo, ýo, Reza ýalňyşýaň. Pehlewi häzir dür- dürli ýurtlara aýlanyp, özüne söýget gözleýär. Gollow. Siz ýalňyşýaňyz-da, ýalňyşyp durňyz. Ýok, Reza Pehlewi däl näme şu häzirki? Ýok, ol Muhammet Reza Pehlewi. Bu ýöne Reza Pehlewi. Aýn bolýar, şu bir tapawut bar bolsa bolýar, Reza Pehlewi garaz. Ýöne şu Reza Pehlewi diýen nemesi gabat gelýär-dä, men şony aýtdym. Indi diňle, bi ýigrimi üçünji aprelde Germaniýa geldi. bir hususy adamlaňmy, kärhanalaňmy, ýa-da guramalaňmy çagyrmagy bilen. Hemem umyt edipdir, şu men hä bararyn, meni şol Germaniýanyň ýolbaşçylary, syýasy ýolbaşçylygy kabul eder diýip. Olam bolmady. Olar kabul etmedi. Biz seň bilen hiç hili gepleşige girjekgäl diýdiler. Biemonnun yzyna dolanyp barýarka, maşyna münmäkä, muň üstüne pomidoryň soguny, ýagny suwuny dökdüler. Ony eden hem Eýranyň öz şol nimede ýaşaýan, Germaniýada ýaşaýan adamlary, oppozisiýanyň, ýagny antimonarhistler. Indi diýmek, bu monarhistleň-ä hiç hili oppozisiýadaky monarhistleň-ä şansy ýok. Eýran, Eýrandan gelen Şwesiýada ýaşaýan adamlar bilen men gepleşik gördüm-de, şu barada ol üç prosentden kän däldir diýýärler-de oppozisiýanyň arasynda şu şasöýerler. Sen nähili pikir edýäň, haýsy toparyň şansy artyk oppozisiýada häkimiýeti ele almakda? Geljek. Şu mahal eýranly, Eýranyň oppozisiýasynyň içinde daşary ýurtda Iki topar bar. Bir topar şaçylar, bir topary e, respublikançylar.
Hawa. Otam e, respublikançylar e, tallary gaty köp. Hemem näme e, şu Iranyň hökümetiniň garşysynda herekete geçip, e, bir topar ýoldaşlaryny ýitirip daşaryk çykarlar. Hmm. Emma şaçylar öň şol hökümet ýetmiş dokuzynda täze gelen hökümet şu mahal ola ýykylyp daşary ýurt gaýdallar. Ola gaýdallarynda Iranyň bäş tümeni bir dolardy. Häzir indi ýüz müňden geçdimi näçe ýüz müňden geçdi. Nähak ola, olar şol mal-mülklerini getirip, satyp köp pully adamlar, höküm Eýranyň hökümetinde bolan adamlar köpüsi. Ýa şoň daş-töwereginde şony goldaýarlar. Olar daşary ýurtlara kän pul getirdiler we şondan bäri hem gawy edip ýaşap ýörärler, zawod açdylar, beýleki kän zatlary bar. Ine, e, şolar şu mahal geçen aýyň içinde, kyrk aýyň içinde ýöne ikä bölündiler. Şolaryň bir bölegi ýaňky şa öňki Iranda bolşýanak hemme zady häkim bolmalylar, hemme zat ýar elinde bolmalylar. Şu Şwesiýa, bilmedim Britaniýa, bilmedim Norwegiýa ýa-da şol ýanak ýurtlarda Şa hiç zada bir wezipesi ýok, ýönekeý bir gelen käbir myhmanlar bilen bile surata düşýär ýa bir meni. Wekilçilik funksiýasy diýilýär-de oňa, reprezentatiw, ýagny wekilçilik funksiýasy bolýar ýaňky. Hawa-da, hiç bir wezipesi ýok, daşky. Syýahata gatnaşmak gadagan. Syýasata gatnaşmak, ine, Şwesiýanyň korolyna, ýa Norwegiýanyň korolyna syýasata gatnaşmak gadagan. Bular diňe ýurduň, ýurduň bir hili bir däp boýunça gelýän wekilçiligini ýöredip bilýärler.
Şolar şeýle diýdiler-de, Eýran ýanak ýurt-da. Bir adam getirip öň şaň mirasdary bolup gelip şa bolsa, e, şolar ýana şa boljak bolsalar, o taýda demokratiýa bolmaýar. Demokratiýa bir ýurt haçan bolýar? Haçanda hökümeti getireniňi haçanam aýryp biljek. Dogry. Saýlaw we saýlaw bilen. Güýç bilen ýa-da saýlaw, saýlaw. Bu taýda şon Halk aýrar ýanak däl mümkinçilik bolsa. Eger mümkinçilik ýok bolsa, ine däm Türkmenistan ýanak Iranda da näçe gezek boldy da. Dogry. Kim hökümete gelsin, puç bilen gelsin, nädip gelýän bolsa gelsin. Homeini ýanak dämi halkyň ynamyna girip, soňra halkyň wara hem halky ýalyn alna. Bolşýanagam bolsun, tapawuty ýok. Ol gelip güýç eline alandan soňra, häkimiýete ýetenden soňra, oň daş-töweregini gaballa bolýar, tapylýar. Gelýärler ýanyna, daş-töweregine ýygnanýarlar-da, ony öz içine alýarlar. Onsoň ondan çykýan zat bir diktatorlyk bolýar. Şony biz köp ýurtlarda görüp bilýäris. Nälekiňe, Eýranda Şuny, şu tejribäni hemmeler bilýärler, şoň üçin şonuň patyşaçylar, şaçylar ikä bölündiler. Dogry, indi Ýusup, Ýusup, bagyşla, indi biziň bir munçuk wagtymyz galdy-da, jemläli. Şaçylar, ol monarhistler bilen näme boljagy indi düşünikli, olaň nähili, ony aýtdyň. Indi şu Gysgaça göni bir otuz sekuntda aýdyp biljekmi? Adaty respublikanlaň gelmek mümkinçiligi barmy eger häzir bir şeýle ýagdaý dörese Eýranda häkimiýet başyna?
Şuman şol dünýedäki Eýranyň hökümeti bilen şuman garşydaş bolup Eýranyň hökümetini şeýdip duranlary biz gürrüň etdik-de. Eger şoly dowam etdirseler, talap etseler, şo zat bolýar, ýogsam bu ýakynlykda bolmaýar. Ýöne oň ýerine başga bir üýtgeşik pikir bolýar. Olam şo hökümetiň içindäki reformçylary getirip, ony soňraky bir etaba geçirmekleri mümkin. Dogry, boldy.
Ine onda şuň bilen şu pozitiw notada, gowy notada gepleşigimizi jemläýeli bu gezeklikçe. Onda hoşlaşaýmak galdy bize tomaşaçylar bilen, diňleýjiler bilen. Hop, bize ýene bir gezek jan saglyk dileýäris. Ýene bir gezek üstünlik dileýäris. Geçen indi geljekde pursatlarda ýene bir pursat bolsa e, biz öz pikirimizi paýlaşarys. Elbetde.
Elbetde. Ýene bolsa da men e, şun ýanak bir ot, ot güründeş bolarys. Bolar.
Ýagşy, Saglyk bolsun. saglyk görşeýli. Gadyrly e, illeşler, şunuň bilen biz öz gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýançak, hoş, sag boluň.